Давай менә биреп Бөек Тукаебыз әйткәнчә, кечкенәдән өйрәнгән ана телебез генә кешенең йөрәгенә үтеп керә ала, халыкта милли горурлык хисе уята. Алма, алма, туп-туры тор, тел үтәр, яхшы утар.

Нинди методик күргәзмә материаллары җитми сезгә? Без менә мобиль электрон системасы белән эшли башладык. Безгә хәзер интерактив җиһазлар җитеп бетми. Менә шушы балаларга татар телендә русчаларны без тәрҗемә итеп, үзебез тәрҗемә итеп эшлибез. Шуны программага керттек. Менә шул эшләргә кирәк иде безгә. Элек бирелгән компьютерлар тузды. Тәрбиячеләргә бирелгән бит, менә шул технология, техника кирәк безгә эшләү өчен. Ноутбуклар кирәк, интерактив такталар кирәк. Ә бүген ФУГОС кертелде. Балалар бар. Федеральный стандартлар бар. Балалар бакчаларында да без ничек тәрбия бирергә тиеш. Ну аның. Материаль-техник базасы берничек тә туры килми. Менә мин кайту белән исәп ләттердем, шушындый детсад 2 миллион 500 мең кирәк, менә шу. Эш бирүче тирәли.
Әйе, менә шушыны ясар өчен менә бу детсадта 2 миллион 500 лек оборудование кирәк. Җиһаз кирәк. Җиһаз кирәк. Нәрсәләр ул? Списогы полный бар аның. Дизакивуемнар, бөтен әйберләр. Аннан соң менә, без әйтәбез бит әле, татар телендә Ни, курчаклар дип, шулардан башлап яраткач, менә аралашу, среда булдыра. Нәрсә җитми менә?
Без, без өчен яратырга мөмкин булганнар нәрсә? Мөмкин, мөмкин.
Списогын бирәм, Марат врач, әзер ул минем, менә ике, моны рецептка белеп, ике миллион ярымлык ни кирәк, оборудование кирәк. Икенчесе, безнең тәрбиячеләр әзер түгел, Марат врач. Менә федераль стандартлар нигезендә без эшләйбез дип сөйлибез инде аны башкара инде, мин бит министр булганда беләм. Ну, фактически безнең тәрбиячеләр, Бала бит икенче хәзер, кая, күреп торасы, баланың фикерләү дәрәҗәсе икенче. Мәгарифи идарәгез бар, методик үзәгегез бар мәгариф идарәсенең. Ә ник укытмыйсыз, ник өйрәтмисез? Юк, без аны укытабыз ансы Маратгач, укытмыйм дип әйтәлмәй. Ну бүгенге көндә алаларның тиешенчә, бит алар бит гел элеккечә классик рәвештә укыганнар ул тәрбиячеләребезнең. Әле безнең кадр.

Ага, анда оештырган күп кешеләр бар, сезнең белән карадык бит, менә ниләрне карап чыктык, аларның җиһазландырылганын. Күп кешеләр бар анда. Аннары инде киләчәктә һәрбер садикны җайлап, җайлап, хотя бы районда берничә садик. Бөтенесе дә булмый ул. Әйе, берничәсен ясап, шуның өчен шулай булырга тиеш, стандарт дип, аннары дальше китә. Минимум нәрсә җитми?

Радмыч, өч яшьтән башласак, башлангыч мәктәптә уже җиңелрәк була. А то ул хәзер иностранный, теге чит ил теле кебек өйрәнергә тиеш татар телен. Менә мин тагын кабат әйтәм, бакчада баланы әзерләмәсәк, мәктәптә генә ольга ясап бетереп булмый. Һаман бер нәрсә сөйлисең син.
Син миңа исемлек бир. Ә мин шуны әйтәм бит, Марат.
Ике миллион ярым, 160 балага. Эшләнгән, спецификация эшләнгән бар. Якты чырай, тәмле чәй дип.

Нрши өч телне бер юнәлештә алып бару максатыннан унбишенче елда без Телләр өйрәнәбез дигән проектыбыз эшләдек. Бу проект белән без өч ел эшләдек. Икенче дәвам итеп проект эшләдек. Шушы проектны тормышка ашыру өстендә эш алып барабыз бүгенге көндә инде. Без телибез, үзебезнең балалар туган телендә матур, дөрес итеп сөйләшсеннәр һәм инде кая гына барсалар да үзләренең Туган, ана телләре белән горурлансыннар дип. Монсында инде безнең документацияләр бөтенесе дә татар телендә алып барыла. Башта инде федераль дәүләт белем бирү стандартлары кергәннән соң белем бирү проектларының эш программалары, календарь, тематик планнар барысы да татар телендә бара безнең. Безнең моңа мөмкинлек тә бар. Үтәләме бу программа, бу планнар? Үтәлә, бу бит көндәлек.
Монсы эш программасы, монысы көндәлек. Бу беренче тәү тәүлек кала алмый бит инде. Венера Мозафаровна, нәтиҗәләр. Нәтиҗәләр. Бик нәтиҗәләр бар. Э, э, бу берсе үтәлми кала алмый. Ә ничек үтәлми кала алмый дип әйтә аласыз сез? Менә дәрес. Бала килде. Тәрбияче аның янында йөрде, җыламады, йоклатты, ашатты, ятты, кайтып. Белем бирү эшчәнлеге ул ташка кадак белән язылган мәктәпнең дәрес кебек. Бездә берничек кала алмый. Ә сез нәрсә белән, мәсәлән, бала сездән чыгып киткән вакытта аның укый яза белүе белән сезнең эшегезгә бәя бирелә? Юк, безнең бәя бирелә. Ингел Новапович килгәннән соң бездә мониторинг үткәрелә балаларның мәктәпкә әзерлеге буенча. Моның буенча комиссия йөри авылларда. Берәнтикләп баланы тикшерәбез, комиссия биремнәр эшләнелә. Әле генә безнең янда чыгыш ясаган балаларның берәрсен чакырабыз да, ул менә ул нәрсә белергә тиеш? Һәм ул аны беләме? Ха, аны сөйләйме мин? Бу көндә төп мәктәптә мәктәпкә бәя биреп була, оценка, оценка качества эшләп була бу көндә. Ну бүген на федеральном уровне балалар бакчаларында нинди дәрәҗәдә тәрбия бирә бу эшләмә. Бу бик катлаулы процесс. Менә әйтәм, Мәскәүләрдә эшләмә. Ну без кайткач моны эшләргә тырыштык Марат хач. Чөнки балалар бакчасында экзамен куеп булмый, тест куеп булмый алардан. Аны ул яшькә җитмәгән бит ул. Ну, әгәр дә без аны башлангыч мәктәпкә әзерләмәсәк, без аны дөрестән дә әзерләп бетермәе. Шуңа күрә без чыгарыш группаларында ел башында бер кабат үткәрәбез, икенче кабат инде чыгарыш алдыннан группа чыгабыз. Нәрсә үткәрәсез сез?
Сораулыга беседа, беседа. Балалар белән. Балалар белән беседа. Һәр бала белән аерым.
Һәр бала белән аерым.
Тәрбиясез үткәрә, жюристларны карап тора.
Кем үткәрә ул сөйләшүне? Безнең Ранада, Ранада безнең балалар бакчалары буенча методист бар. Шуның җитәкчелегендә менә. Комиссия. Комиссия чыга, Бу бу бакчадан бала алабыз.
белән тәрбияче эшли. Бу бала, бу балалар бакчасыннан кемнәр алабыз, теге балалар бакчасыннан кемне алабыз да. Комиссияне килә монда, балалар белән беседа үткәреп. Федераль стандарт, балалар бакчалары буенча, ул би биш төрле юнәлеш буенча була. Шул һэ биш төрле юнәлеш буенча ничек үзен тота ул, ничек аралаша ул, ничек телне белә ул, менә биш төрле юнәлеш буенча да безнең стандарт сораулар әзерләнгән. Әйдә, бер ике баланы шулай кертеп карыйк әле. Кунаклар килделәр.
Әйдәгез әле алар белән исәнләшеп алыйк әле матур иттереп.
Исәнмесез, хәерле көн! Рәхим итегез, түрдән үтегез. Сез килүгә без бик шат. Балалар, мин сезгә хәзер бер шигырь укып күрсәтәм, ә сез игътибар белән генә тыңлагыз. Балалар, экранга карагыз әле. Сез безнең Актаныш турында нинди матур сүзләр әйтә аласыз? Ямьле. Әйдә. Ямьле.
Ямьле.
Әйдә, әйдә, әйдә. Чәчәкле.
Чәчәкле. Матур. Матур. Аккошлы.
Аккошлы. Тагын.
Чисна. Кунакчыл. Әйдәгез, әйдә. Кунакчыл. Тагын, Әминә. Аккошлы.
Аккошлы.
Әйе, бал. Авылыбызга Актаныш исеме бирелгән микән соң? Бу турында төрле кызыклы риваятләр йөри. Әйдәгез әле шул ревиятләрне тыңлап китик әле. Өй хуясына анда табагында азык сукачагы була. Килгән кеше хуҗаң кечкенә малай капыңа синнән син тансый дигән сүзне әйтә. Кем килгән ди, сине чакыра дип, килгән кунак хуҗаның якын дусты була һәм ул чырайлы була. Шуннан соң хуҗа кеше дустан да килеп, хәлен сорашкан. Минем малай, синең актанышың килгән, ди, сине чакыра, дип, көлеп сөйләгән, ди. Шуннан соң малайга актану шушаматы береккән. Ул вакытта елгада су тегермәне булып, шактый тирән буа булган. Берникадәр вакыттан соң, су коенганда, актаныш кушаматлы малай буада батып үлә.

Хәерле көн, исәнме зуалар. Мин Теләче районыннан. Бик зур рәхмәт, шулай итеп каршы алдыгыз. Теләче районы республиканың төньяк өлешенә урнашкан, Чиста авыл хуҗалыгы районы. Бик зур рәхмәт, шулай итеп Казаннан чыгып Актанышка барганда, бер 100 километр үткәннән соң Теләчегә килеп җитәсез инде. Теләчедән соң Мамадышка, Мамадыштан соң Яр Чаллыга, аннан Минзәләгә, менә Минзәләне безнең, Минзәлә, Минзәләнең хуҗасы була инде менә бу җегетебез. Менә сезнең, сезнең тәрбияче апаларыз, кайберләре әле Мин- Минзәләдә укып кайтмады микән? Минзәләнең Күрш- тәрбиячесе Күрше, булып тора. күрше, күршеләр булып яшибез, Күршеләр балалар. буласыз инде. Матур итеп, молодцы, менә шулай. Рәхмәт, рәхмәт.